Esaki ta un video ku masha dia mi kier a traha, vooral ora nos ta yega na Januari. Algu a yega pasa ku mi ku ta relata ku e historia ku nos ta bay papia di dje. awe. Transportá bo mes den tempu i ban na aña djes ocho sinkuenta i shete, den edifisio mi trase kinan ku yama Basílika di Santa Ana. Dos di novèmber, dia di tur defuntu, nos ta bai haña e historia trágiko di Mary Penso. Dos di novèmber, misa tabata yen yen. E dia ei, Mary a kaba di tuma hostia, anto e ta bayendo den direkshon di su asiento, pero einan tin un señora hende grandi. Anto e señora kinan tin un bela nèt ei nan butá, Mary a bis'ele, Señora, e bela kinan ta peligroso, lo ta bon pa pag'é. E señora a wak Mary, e di kuné, E bela ta keda send'é. Apesar di esei, Mary a bai su asiento, pero segun e ta pasa, su. Spaña a pasa netamente riba e bela di e señora hende grandi. Den un rat di ora e paña kompleto di Mary a kue kandela. Hendenan rònti dje a kuminsá grita, Mary mes a sali for di kaminda ta sinta, kuminsá bai den direkshon patras ei. Tur na kandela. I interesante pa ripará ta kiko e hendenan a hasi n'e momentu ei. Tur a kuminsá grita huntu ku ne, algun di nan a bisa, Misa ta na kandela! Pero niun hende no a rèk un dede pa yuda Mary. Mary a yega te na e porta patras ei di misa, anto ei el a kai abou. Un señora cu a bin dje afó a tira un tobo di awa riba dje, pero ya caba tabata lat. Lamentablemente, e anochi ei Mary a muri. Preparacionnan a cuminsa tuma lugar mesora pasobra awor mester plania kico ta bay sosode na entiero di Mary. Mary tabatin Solamente binti seis aña. Pero su mañan, dia tres di november, ta tin un entiero pa Mary di kita sombre. Masha hopi hende ta t'ei imaginá bo esaki, djes dos hende pa karga su kaha. Awendia ta seis hende ta karga kaha. E tempu ei, pa Mary, djes dos hende a karga su kaha. Stoet, largu, grandioso e kos tabata. Anto bo ta puntra bo mes, Dikon ami ta kere ku ta un sintimentu di kulpabilidat e kos aki nan ta? Awor bo ta bisa mi si, pero Trevor, bo no tabata einan. Bo no sa bèrdat, nos niun no tabata einan. Pero e kòster di Iglesia Katóliko, e kòster di e Basílika di Santa Ana a skibi den su diario, El a bisa, Loke ta strañé ta ku ni un hende den doshen hende ku tabata presente e dia ei no a yuda Mary. Esei ta mi e a bisa e kos ei. Anto esaki ta e kos tristu. Ora nos kuminsá kere ku nos akshonnan no tin balor mas, anto esei ta pone ku un hende den nesesidat, Nos no ta haci nada p'e. Anto ora mundu yega na e punto aki ta algo hopi tristu. E edificionan aki tabata cas pa hopi hende cu no tabatin mag di mezcla cu e poblacion. Aki nan tabata biba aislá, separá i den soledat profundo. Una bes bo drenta ki den, nunka mas bo no ta sali. Nos ta aki na Sakitó. Awo bo ta tene nòmber ei? E doño dje terenonan aki banda ántes tabata yama Isaac Chapman. Isaac. Tin su forma diminutivo òf nòmber di kariño. Meskos ku Juan ta bira Juansito, Isak ta bira Isakito, Sakito, Sakito. Pero nos ta aki pa un otro motibu. Nos ta aki pa un hende ekstraordinario ta kana riba e terenonan aki. Un señora ku yama Dorotea Martina. E edifisio aki a habri na dies ocho ochenta i dos i e promé hende pará den rei pa traha kinan, tabata Sor Dorothea Martina. Un sor ca nace na Corsou den e bario di Santa Maria, anto esey ta algo riba su mes pasobra hopi di e sornan di e temponen tabata di Hulanda, pero esaki ta un yu di tera. Awo kisas bo ta puntra bo mes, Bon, ta kiko e lugá aki ta anto? Esaki tabata un instituto pa cuida hendenan leproso. Anto ta e lugá aki den e articulo cu Malesa nan ta yam'e E santana di e bibunan. Una bes bo drenta aki den, bo ta muri aki den. Riba e mesun tereno aki, parti west, tin un santana. Den e santana aki tin diferente ser ku a traha kuidando leproso i tambe nan ta bisa ku tin leprosonan derá. aki. Awo e pregunta ta, Kiko ta pone un hende manera Sor. Dorothea Martina kuida e leproso te na fin di su bida, ku e tabata ta promé pará den rei pa traha den e lugá aki? E kontesta ku e mes ta duna ta second chance. El a haña un di dos chance den bida. Unda el haña chance ei? Ei. na ref. Ban bèk sinku aña den tempu na dies ocho setenta i shete. Binti aña despues ku Mary Penso a muri, Dorothea Martina ta bai enfrentá algu gigantesko den e área di ref. Awor mi ta kanando aki, pero ántes, bon por hasi esei, ántes ta tin awa akinan. I komo ta tin awa pa bo yega na ref ta ku ponchi òf ku un boto chikitu bo por a yega einan. No ta tin otro manera. Kemia si bo kier a yega ref ántes e tabata algu difísil, e tabata algu leu. Potrètnan di ántes ta mustra nos kon dilanti hospital tabatin awa. Anto piskadónan tabata probechá di e awa aki. Refort, den pasado un lugar di defensa, awendia e ta un atrakshon turístiko i tambe un atrakshon lokal. For di Refort, fotógrafonan su blè ta bai produsí un potrèt ku ta duna nos un bon bista kon e área di Ref. Tabata antes. Tempu mi tabata chikitu, mi wele ta tin un potrèt ku ta kubri e área di ref, otro banda i punda. Ta mi Pieter Meijer, mi ta entera un potrèt panorámiko, anto mi ta punta mi mes ta kon nan a saka e potrèt akinan? No ta tin avion, no sta papiando di aña desnuebe diesnei, anto ta kon nan por hasié? a bin resultá ku aki na Refort ta tin masnan pa Telegram. Anto e masnan aki e fotógrafo su blèt a subi bai ariba den nan i ei saka potrèt di diferente ángulo anto na final pone nan huntu anto bo ta haña un potrèt panorámiko inmensamente great pa wak. Danki na Famia Sublett ku awe nos tin un mihó idea kon Kòrsou tabata entre fin di siglo diesnuebe i kuminsamentu di siglo binti. Realmente nan a laga un tesoro di memoria atras pa nos den forma di potrèt. Awor mi ke bai purba hasi un kos. Mi ke purba saka e potrèt akinan di nobo den e tempu aki i kompar'é ku esun bieu. Un di e kosnan ku bo por tuma nota di dje mes ora ta kuantu awa tabatin den e área di ref. Ounke ya kaba den e potrèt ariba bo ta mira ku nan a kuminsá dèmpel, tòg bo ta haña un bon idea kon kos tabata. Loke nos ta yama ref ta pasobra tin un koral. Ref ei nan ta forma un barera natural pa protehá kontra e olanan brutu ai afó. Pero kiko a hasi? A traha un Lazarushuis riba e ref. Kalo remon, e mester ta leu fo'i tur kos, difísil pa yega, einan nan a traha un Lazarushuis. Kiko ta un Lazarushuis? Kaminda nan tabata kuida hendenan leproso. Pero den e kaso akí tabatin un tempu ku tabatin pashèntnan sikiátriko tambe. Pero awor, binti aña despues ku Mary a fayesé, bo ta haña ku tabatin Un pashènt sikiátriko mas den e Lazarushuis. Awor ta bien kos. Ken bo ta kere t'e nan pa yuda e hendenan aki? Eksaktamente, Dorotea Martina. Pero un bia kaba nos a higi papia di e orkan ku a dal Kòrsou na diesocho setenta i shete. Awor, imaginá bo bo ta riba ref E ola haltunan ta bini riba bo, anto e olanan a dal e edificionan eibanan, dal e Lazarushuis, kibr'é na pida pida, no a sobra nada mas di e Lazarushuis. Awor lo bo a pensa cu den e momentonan ei, tur hende ta wak pa nan mes, seurnan ta wak pa nan mes, pashentnan ta wak pa nan mes, pero Dorothea Martina, seur Dorothea Martina, no a pensa asina, El a kue e shon ku tur hende el a neglishá pasobra e ta un pashènt sikiátriko, ten'é protegé skonde tras di un muraya anto sin e enfrentá e tormenta head on. Awor mi pregunta ta, di. Kon Dorothea Martina a hasi e kos akinan? Dikon el a buska pa protehá un otro mas ku e mes? Opviamente pasobra e ta pensa ku su akshonnan tin balor. Anto yuda hende tin un balor ku ta yega muchu mas ayá ku rekompensa aki na mundu. Tamenti den e área aki Sor Dorothea Martina a enfrentá. e tempestad di mas grandi cu Corsou a conoce. Anto ta den e momento aki el a mustra nos cu compasion ta algo bunita pa bo demostra. Permiti mi desvia un rato y mi ta canando awor aki den e mondi di Santa Cruz. Ora nos ta ban den direkshon di Santu Pretu. Riba e piedra kita tin un kayon. Esun ei tambe i su masleu tambe ta tin un kayon. Mi sa ku e ruina aki no ta manera algu espektakular, pero e tin sierto elementonan ku bo ta topa otro kaminda tambe. Por ehèmpel e forma di trapesio ku bo tin aki nan. E afur di awa ku bo tin aki banda. Anto nos ta suponé ku lo mester tin algu manera un muraya meimei di e piedernan. Pero bo sa kiko ta e kos? Un tempu ta tin hende kinan pa defendé Kòrsou, pero nos niun no ta kòrda e kos ei mas. Nos no sa mes ku akinan tabatin algu. Esei a laga mi pensa lo siguiente pasobra Sor. Dorothea Martina, despues ku el a hasi su akto heroiko, nan a kambia su nòmber i a mira e Tekla. I tambe tin hende a referí na e orkan ku a pasa komo Orkan Tekla. Pero bo sa, mi pregunta ta, despues di tur e elogio ei, Nan ta keda kòrda bo? Anto despues di tur e kosnan ku e señor aki a hasi, e úniko nan ku a keda kòrd'é despues tabata e leprosonan. E úniko nan ku a yora p'é tabata e leprosonan. I den korant nan ta yama Sor Tecla een vergeten Vrouwe. Meskos ku e ruina nei ta gone and forgotten. Si nei, aki shen ain, nos bida tambe lo ta. Si bo sa ku niun hende lo no rekonosé nada ku bo ta hasi, lo bo sigui hasi bon? Nos a mira historia di dos Hende muhé. Unu ku a duna yudansa te na fin di su bida, Sor Tecla Dorothea Martina. Pero ei mes na kuminsamentu, nos a mira Mary Penso ku no a haña yudansa di niun hende ora el a kima su kurpa. Anto e historia di Mary Penso ta resoná ku mi. Dikon? Pasobra mi tambe a pasa den algu similar. Dos di yanüari diesnuebe ochenta i tres, mi a bai sende polvo di vüerwerk anto la bula den mi kara. Mi kara su kemadura tabata terser grado. Mi brasa robes, ku ta mi man dominante, tambe a kima terser grado. Aki na Kòrsou nan a bisa. No por hasi nada mas p'e. Pero kontrali na Mary penso, ami si ta tin hende rònt di mi ku ke yuda. E promeun tabata mi tata. Pero ei mes mi tin un tio ku ta konosé un merikano ku ta tin un kònèkshon ku un hòspital na New Jersey. ku ta dil ku hende kimá. Nèt loke mi a kaba di pasa den mesora pa su mañan mes mi ta riba avion pa bai New Jersey i konstant nos ta atende ku ta un bon lugá. Ora nos a yega hendenan ta bisa, you have the best doctor, bo tin mihó dòkter. Pero ora a topa ku e dòkter anto nan wak mi kondishon, nan a bisa, Siniki, e ta un mucha hòmber mal kimá i nos ta bai purba salba. Su bida. Esaki ta nèt loke bo no ke tende. Nan no por a manda mi leu, nan mester a raspa mi kueru kita fo, grita ma keda grita tres ora largu eyna ta manera no ta bin un fin n'e doló. Anto riba esei, despues di tur kos, nan a bisa ku mester ta prepará pa keda por lo ménos tres luna eynan. Anto chènsnan ta ku mi mester bisti un maskarada pa resto di mi bida. Den e dianan di agonia i doló ei ta tin un verpleegster, un zuster, ku a bini serka mi, el a puntra mi, Trevor, bo ta mind si mi hasi orashon pa bo? Mi di kuné, No, mi no ta mind. El a hasi orashon pa mi i mi doló a bai, e kos a impreshoná mi, mi doló a kita, mi por a baña sin sinti doló, algu a kambia na e momentu ei. Ken un bia mas bo ta mira un hende ta ekstendé su mes na bo Resa, hasi orashon pa bo, nos e ta kere ku e orashon ei por hasi un diferensha pa mi, l'e por a duna mi alivio. E proseso di sanashon a kuminsá kana asina li'é ku tende bon. Despues ku nan a kontemplá sirugia plástiko ku yen otro kos. Nan a bisa na mi despues di dies dia Trevor por por bai cas back. Y e dokter aki Dokter Fuller cu e otro dokter Dokter Mansoor nan a bisa mi mayornan e cosnan ki nan nunca nan no a mira prome. Anto nan a bisa e palabranan aki This is a miracle, we've never seen this before in our lives. Nos a yega Kòrsou bèk, pero mester a tene kuenta ku hopi kos pa mi por tin un rekuperashon eksitoso. E potrèt ku bo ta mira ku mi wele i tawele ei, ei na mi kuerda ta bon, pero mi no por bai den solo. Kon mi ta hasi bai skol awo? Un tanta grandi di mi, tanti Ula Maduro, tabata bin tur dia seka mi den simana kas pa duna mi lès. I ora kier a pag'é, e no ta kier a tuma nada. Inkreibel! Mi tabata den tueide klas na Marnix School, anto mi jufrou den e klas ei tabata yama Jufrou Van Riet. Tur djabièrnè e tabata bini Pa kontrolá wak kon mi ta progresando, anto ta wak duna tip, bini ku kartanan di tur e muchanan di skol ku a manda bisa mi get well soon ke kosnan ei. Anto bo ta pensa wak e shòkinan tabata biba te na bandabou mashaleu mes, pero tur djabièrnè e ta tuma su tempu. pa bini serka mi. E no ta tin no di hasié, pero amor i e kreensha ku loke bo ta hasi tin balor ta motivá hende pa hasi tipi kosnan asina. E dia yega ku mi por a bai skol, pero mi por a bai howon. Mi mama mester a hinka su outo pone dilanti klas pa asina mi por sali, anto haña ménos kontakto posibel ku solo drenta klas. Despues ora skol kaba, mesun kos. Den pousa mi no por a sali bai, mi mester a keda den klas pa sini protehá mi kueru. Mi no a mira yo frou van Riet mas, pero loke e shon ei a hasi, osea e ta keda grabá den bo kurason. Loke Tanti Ula a hasi ta keda grabá den bo kurason. Bo no por lupidá e kosnan aki. Tur e kosnan aki mi a bisa pa yega na e punto aki, ku tin bia ta tuma henter un komunidat, hendenan rònt di bo, pa bo por haña un di dos chèns. I ami di tur hende no meresé niun di e kosnan akí, pero den Dios su grasia mi a haña algu tòg. I p'esei, komo mi a haña di dos chens ei, bo tin ku pensa yori nan, Kiko bo ta bai hasi ku bo bida amor ku bo a haña di dos chens akí? Ora bo djis pensa kon Septé klas di tur e kosnan ku el a hasi, bo ta pensa, E mester ta mas ku djis un sintimentu di deber, mi mester sié. No, loke bo tin aki nan ta algu mas, amor. Amor ta mobilisá bo. E idea ku e kos aki nan tin balor ta mobilisá bo. Anto Hesus a bisa algu hopi great. El a bisa, Loke bo hasi pa su ménos importante, meskos ku bo hasi e p'e. Anto di nan esaki ta mester pone nos kuestioná kon nos ta anda den e bida aki nan. Sin ku bo sa, bo ta invertí. den e Reino di Shelu. Sin ku bo sa, ora bo hasi un kos pa un hende, ta meskos ku bo hasié ku Hesus mes. I mira kon un simpel orashon di un zuster a kambia asina tantu kos pa mi. Un simpel akto di kariño abo por kambia un bida di un otro hende. Ke akto di kariño aki? Anto asina nos ta montoná tesoro. den shelu. Bo sa, mi a bin komprondé e kos akeda mas i mas den e último lunanan. Mi tata tabata hopi malu, anto maña mi ta hasi kosnan ku mi no kere nunka ku lo mi hasi. Anto e kos ku tabata motivá motivá ami ta simplemente amor. Bo ta stima e persona i bo ta bai all the way p'e. Onestamente, e kos aki a resultá di ta hopi mas difísil ku mi a kere. pa graba. Bo sa pasobra si ta tin un hende ku tabata asina interesá den e videonan di Kompas, tabata mi tata. Si ta tin un kos ku mester a kumpra, e tabata yuda semper, kla pa yuda. Anto bo ta pensa, Wak, un invershon ei. Anto bo sa, mi ta kòrda un biaha mi ta na Ekuador, mi haña salmonella ya nan. Mi tata keda einan ku mi na mi kama. Di anochi te mainta riba su rudianan ta hasi orashon pa mi. Invershon, amor, ta kosnan ku ta asina importante. Nos esei ta mara nos na otro i esei ta pone ku nos por reflehá Kristu mas i mas tur dia.